I nkent teslam tamacahut-agi ɣef sin irgazen yemlalen deg rreḥba n Naɛama, wa isem-is Ɛli, wayeḍ Weɛli. Ɛli iwwi-d tazart uzenjar ad tt-isiǧu, i zdat-s ibedd Weɛli i d-iwwin temẓin ad ten-isiǧu. Awal iwwi-d wayeḍ, Mesteqsan bwa gar-asen. Ɛli yenna-yas i Waɛli, Mi ara zijwaɣ tazart-agi, ad tt-beddleɣ d temẓin. Waɛli iǧaweb-as, Ula d nekk, mi ara sijwaɣ temẓin-agi, ad d-awiɣ tazart. Ihi, iyyaw ad nembeddel. Ayɣer ara neqqim dagi deg uzzal? Dɣa xedmen akenni, wa iwwi-d tazart, wayeḍ iwwi-d temẓin. Mi iwweḍ s axxam, Waɛli izuxx ar tmeṭṭut-is, inna-yas, Xedɛeɣ a Ɛli ass-agi deg ssuq, rriɣ-as aclim ɣer lqaɛa n teckaṛt-is, nekk wwiɣ-d tazart. Mi tessureg tameṭṭut-is ayen ilan di teckaṛt, tufa lqaɛa n teckaṛt iččur d imruṭṭen n uɣyul. Ɛli yenna ula d netta i tameṭṭut-is, Wellah ass-agi ɣelṭeɣ wa Ɛli. Ulamma yeḥṛec yergul, rriɣ-as imuṛuṭen ɣer lqaɛa n tcekkart. Mi tsureg-itt tmeṭṭut-is, tufa ɣer lqaɛa n tcekkart is netta azgen n uwerḍel uclim. Ittwakteb! Ad awen-ittwaktil s lkil-nni i yi-s-tektalem. Yerna ayen tebɣam a wen-xedmen medden, xedmet-asen-d ula d kunwi. Ɣer medden lexdeɛ-am-agi d ccɣel n kul ass. Win iḥercen annect-agi yerbeḥ di ddunit, ur as-ittuɣal ara d ddnub ḥaca ma iḍehher-d i wayeḍ. D tidet, axemmem n Rebbi mačči d axemmem n wat ddunit. Iberdan n Rebbi mačči d wid n wat ddunit, a lxaṭer annect ɛlayit i inwen ɣef lqaɛa i d-yenna Rebbi, Annect ɛlayit iberdan yusen i yiberdan-nwen, axemmem yusen i uxemmem-nwen. Lḥamdula, Ṛebbi ur aɣ-ittara ara cceṛ i cceṛ, ay nexdem ur aɣ-ixdeɛ ara diɣen. Lḥamdula, Ṛebbi ḥennin d ṛṛaḥim, ur ixeddem ara lmendad n sseyat-nneɣ, ur aɣ-ittara ara lmendad lbaṭel-nneɣ, a lxaṭer annect ɛlayet i yenwen ɣef lqaɛa, Annect meqqret lǧuda-s ɣef id i t-ittaggaden. Teslam ayen iqqaren medden? Tiṭ i tiṭ, ugel i ugel. Ṛebbi iqqar, Ur ttxasamet ara ccer. Ma yewwet-ik walbeɛḍ ɣef umayeg-ik, mekken-as wayeḍ diɣen. Ur s-ttarra ara tiyita. Teslam, qqaren medden, ad tḥemmleḍ lɣir-ik, ad tkerheḍ ɛadaw-ik. Rebbi yeqqar, ḥemmlet iɛdawen-nwen, deɛɛut s lxir wid i ken-iḍurun, i ken-iqahren, i wakken ara tilim d arwa n Baba-twen yellan deg yigenwan. Lxaṭer yeǧǧiɛun lmital. Netta isekker-d iṭij ɣef imcumen d wid ilhan, ittak-d lehwa i yiḥeqqiyen d imjuren. Ɣer Ṛebbi ulac lɣuc, ţţar tismin. Ur iţţar ara cceṛ i cceṛ, lmeɛna iţţar lxir i waṭas medden di ddunit i yugin a t-qeblen, a t-tebɛen. Igad ur neţţamen ara illa Ṛebbi, lameɛna neţţa ixdem-asen lxir. D tideţ, annect ɛlayet i genwen ɣef lqaɛa, annect meqqret lǧuda-s ɣer wat ddunit. Anect-a ɛlayit igenwen ɣef lqaɛa, anect-a ɛlayit iberdan-is ɣef iberdan n medden, axemmem-is ɣef uxemmem n medden. Deg ddunit-agi, llan wid iffren ccer, llan deg ulawen-nsen seddaw tameslayt lɛali, tameslayt iḥedqen. Wigi ttusemman d at sin udmawen. Ccer-nni, ama d lɣucc ama d tismin, iḥreq deg wul n bunadem-nni. Iffer-it ɣef watmaten-is, lameɛna ur izmir ara ad t-iffer ɣef Rebbi. Kulci iban s at wallen n win ukud nesɛa ccɣel. Rebbi ittmeyyez ixemmimen d rray n wul, ula yiwen n lexleq ur iffir zdat-s. Lḥemdullah Ṛebbi ur ittara ara i bunadem-nni yesɛan ccer deg wul-is ayen i yuklal. Lameɛna imi axemmem-is mačči d axemmem n bunadem, ur as-ittara ara lmendad n ddnub-is, lameɛna s lǧuda-s ittḥunnu fell-as, yettraǧu ad yendem. Qellbet Sidi Ṛebbi seg wudi yujed, najit ɣur-s seg wudi iqreb. Ad yeǧǧ abrid-is umcum, argaz lbaṭel ad yeǧǧ axemmem-is. Ad yuɣal ɣer Ssid Ṛebbi ara iḥunen fell-as, ɣer Ṛebbi-nneɣ ur nɛeggu ara ad iɛfu. Zik yella yiwen umɣar isɛan tnac n warraw-is. Yella yiwen gar-asen i iḥemmel akteṛ n wiyiḍ meṛṛa, isem-is Yusef. Imi yella d mmi-s deg umɣar, baba-s yefka-as ayen n lɛali, ama d lebsa, ama d lqut. Mi yesɛa sbeɛṭac n sna deg leɛmer-is, irra-t d lukil deg uxxam-is. Atmaten n Yusef walan akken baba-tsen iḥemmel-it akteṛ-nsen, kerhen-t, ur zmiren ara ad meslayen yid-s n Maḥiba. Yiwen wass, Yusef yurga targit, yeḥka-tt yiwet watmaten-is, dɣa kerhen-t akteṛ. Yenna-yasen, Ḥessiset i targit-agi i urgaɣ. Nella nettcuddu tadliwin deg uɛerqub. Dɣa tadla-inu tekker tbedd, tadliwin-nwen zzint-as seǧǧdent zdat-s. Atmaten-is nnan-as, Ɛni ad tselṭneḍ fell-aɣ? Ɛni ad tesɛuḍ tazmert fell-neɣ? Kerhent diɣen akteṛ ddemma n tirga-ines d imeslayen-is. Lameɛna ffren ixemmimen s yismin nsen deg wulawen nsen, akken i xedmen wat ddunit acḥal d abrid. Rjan kan teswiḥt mi ara as-t-xedmen i Yusef, kkren ccer. Yiwen wass, amɣar baba-tsen iceggeɛ Yusef ɣer watmaten-is igsen lmal di lexla. Akken i t-ẓran s lembaɛd, nnan buygarasen, A tabut irga ibuḍ-d, Yyaw tura ad ten-nneɣ, ad ten-ḍeggreɣ lbir-agi, ad nini ičča-t lweḥc, ad neẓẓer acu ara uɣalen tirga-ines. Mi yesla ayagi, yiwen deg-sen, yebɣan ad isellek gma-s seg ifassen-nsen, yenna-yasen, Ur tenkat ara s tiyita lmut. Ur zziznet ara idammen, ḍeggret-tt ɣer lbir-agi, ur srutrut ara ifassen-nwen fell-as. Netta yebɣa ad t-isellek seg ifassen n snat irar baba-s. Mi iwweḍ Yusef ɣer watmaten-is, kksen-as tajlabt-is, ṭṭfen-t ḍeggren-t deg lbir. Lbir-nni d ilem, ulac deg-s waman, ubeɛɛed qqimen ad ččen. Imi refden s wallen-nsen, walan lqafla ismaɛiliyen yettɛeddayen s iluɣman-nsen iɛebban tɛeṭṭart. Dɣa zenzen Yusef gma-tsen Yismaɛiliyen-nni i t-iwwin ɣer tmurt n Maṣer yid-sen. Mi d-yuɣal Raɛubin, win ibɣan a t-isellek gma-s, a t-yerr ɣer baba-s, ixelɛa, iruḥ ɣer watmaten-is inna-yasen, Aqcic-nni ulac-it! Ma d nutni, icqa-yasen, rran-as i bu tirga-nni ayen iḥesben yuklal. Ddmen tajlabt-is, zlan aqelwac, bɣen tajlabt-nni deg yidammen, dɣa uɣalen ɣer umɣar baba-tsen, nnan-as, Ataya wayen nufa. Amɣar iɛeqel-itt, inna-d, D tajlabt n mmi, ičča-t lwaḥc, icerreg llebsa-s, yugi ad iṣebber merra. Ma d Yusef, Ṛebbi ur t-iǧǧi wara, yeɛs fell-as. Atmaten yesɛebbulen ad s-xedmen ccer s tismin ilan deg wulawen-nsen, lameɛna Ṛebbi irra-t lxir fell-asen, imi iɛas ɣef Yusef, gma-tsen, irra-t d ameslek-nsen di lweqt n laẓ. Ismaɛliyen-nni wwin Yusef ɣer Maṣer, yuɣ-it yunelfeţyan, irra-t d aqeddac-is. Yusef yufa ssmaḥ ɣer lmeɛlem-is armi t-irra d lukil ɣef uxxam-is. Segmi i xdem akkagni, iburek Sidi Ṛebbi axxam umaṣri-nni ɣef ddemma n Yusef. Ɛeddan aṭas iseggasen, Yusef yuɣal d lḥekkem deg tmurt n Maṣer. Yeɣli-d laẓ deg tmurt-nni, la akk ɣef timura nniḍen i tt-id-izin, Dɣa usan-d watmaten n Yusef si tmurt-nsen ad ajwen kra nneɛma, imi tfukk-asen di tmurt-nsen. Akken i d-yurga Yusef, mi yesɛa sbeɛṭac n sna, deg uxxam n baba-s, akken i yeḍra. Atmaten-is kecmen, seǧǧden zdat-s, ṭalben-as nneɛma, i wakken ur ttmettaten ara nutni d warraw-nsen. Lukan Yusef yesɛa ccer deg wul-is, tilt yerra-yasen lḥeqq-nsen. Ijerreb-iten akken yuklalen ɣef ayen i xedmen zik, lameɛna deg wul-is yesɛa kan lxir fell-asen. Nutni ur ɛqilen ara d gma-tsen. Yiwen wass, akken qqimen zdat-s watmaten-is, Yusef ur yezmir ara ad yeṭṭef iman-is zdat wid akk iḥedren. Mi yessufeɣ medden nniḍen, yenna-yasen i watmaten-is, Nekkini d Yusef. Ɛni baba mazal idder? Yenna-yasen, Qerbet ɣur-i. Dɣa yerna-yasen, Kini d Yusef-nni i tzenzem. Ur smurebunet ara, ur reffut ara iman-nwen ɣef annect-agi, lxaṭer iceggeɛ-id Ṛebbi zdat-wen, iwakken ad ɛetqeɣ tudert-nwen. Kunwi tɛewwlem ad iyi-txedmem cceṛ. Lameɛna irra-t Ṛebbi d lxir, iwakken ad imneɛ tudert-nwen. A leḥbab, ɛni tḥesbem Ṛebbi d Ṛebbi yewɛaṛen yebɣan ad issenger at ddunit inufqen fell-as? Ṛebbi ur ittarra ara cceṛ i cceṛ am akken xedmen at ddunit. Lameɛna s lǧuda-s ihegga-yaɣ yiwen umeslek akken ixedm i watmaten n Yusef, ulamma ur t-uklalen ara. Atmaten n Yusef ḥeqren-t, lameɛna isellek-iten, ur asen-irri ara lmendad lbaṭel-nsen. Ulamma imken kunwi iḥessisen iḍ-agi tḥeqrem Sidna Ɛisa, Ṛebbi iceggeɛ-it ad yili d ameslek deg wat ddunit, ameslek-nwen. Ulac leslek ɣer ula yiwen nniḍen ulamma ur tuklalem ara. Ɣef wayagi i yezmer ad isellek s lekmal wid yettqerriben yis ɣer Ṛebbi, imi yedder dayem ad iceɛfeɛ deg-sen.